Zomtun in harsatnak hi kan tong tawn. Cho harsatnak kan tonmi cu phun ni in um. A pakhatnak cu zeidah a si ti siah cun hneksak ruangah hin harsatnak hi kan tong tawn. Hneksaknak ruangah harsatnak ka tong ko ti nai hngalh khawhnak ding ca cun Pathian in a pehtlaihnak kha aman i Pathian in ai pehtlaihnak a purhunnak zeih hmanh ngei lo bu i harsatnak na ton peng a si siah cun mah cucu hneksaknak ruangah harsatnak na tonmi a si kho ti hi tu zanlei caan ah hin na theih awkah van chem ka van duhmi ka si na innchungkhur kha ra sunghzatlaknak na tong lengmang lai na fanu na fapa kongah maw harsatnak na tong lengmang lai nangmah pumpak nunnak zongah maw harsatnak na tong lengmang lai na nunnak na van a check tikah Pathian sinah purhunnak pakhat man na nei fawn ṭung lo sihmanhsehlaw cu harsatnak nih cun na innchung kurkhar kha a chuahtak hlei lo tikah cun mah cucu na theih dingah hneksaknak ruangah na tonmi a si i cu bantuk cu nan cungah a tlun a si ahcun mi vanṭha i rel u tiah cathiang nih a kan timi si kan Pathian min thangṭhat si ko seh zei ruangah dah nihin ni chan an zumtu nih kan ton tawn ti si ahcun a fekmi zumtu a ṭhawngmi zumtu a tlomi zumtu kan si khawhnak ding caah zumtu nih kan ton tawn ti hi philh lo a herh taktakmi a si. Cucaah cun na cungah neksaknak a tlun chiah cun ngaihchia in na um awk a si lo. Na cungah neksaknak ruangah harsatnak na ton si ah cun lungrathai awk a si lo. na cungah hneksaknak ruangah harsatnak na ton si ahcun Bible nih a kan ti bantukin mi vanṭha kan i ruah i Bawipa sira lunglawmhnak bia kan chim i Bawipa ka kan thangṭhat ding tu kha a rak si a pahnihnak ah cun zei ruangah dah kan ton ti cun chimhhrin ruangah kan tong oi thiamthiam sinah ka kal sizung ah kai piak sibawi te nih si ṭha ṭha an ka pek sihmanhselaw cu vialte si ṭha ṭha an ka pek mi cu ka damnak a rak tling lo si kai deuh deuh a zual deuh deuh bantuk ka lo a zaw deuh deuh bantuk ka lo a dongnak bik ah zei hmanh tuah awk ka thei ti lo bia pakhat biakhiahnak ka neihmi cu hihi a si. Cherila ni kan rak um lio a si ca cu kan rak umnak cu ihnak khaan pathum a si i mah cu ihnak khaan pathum ahcun chaklei cem ka nu le ka pa an ihnak si thlanglei cem ah kan nih nupa farual kan ihnak si a lai khaan te a lawng i an nu sinah ka timi cu kha alai khan te kha thiang ten tuah law ka cabuai le ka ca uk le ka bible na ka tha ten chian ha law hi ka muna hin bible ca ka rel la i thla ka cham lai tiah ka ti tena cun kan nu ne chuna ka tua piak di tha tena ka than piak cha buai a ka chia piak Macu zan tak cun Bawipa sunparnak ah ka chim lai macu zan tak cun zan hleihnih ah ka tho i Bawipa sinah thla ka cam macu Bawipa sinah thla ka cammi cu zeidang ruangah si lo Pathian biathli tampi ka theih khawhnak ding zong si lo zeidah ka hal ti si ahcun ka zawtnak ka demnak ding caah Bawipa sinah ka hal cun zan khan nu zan khan ka kal zinglei ah panga in ka tho i cu ka mun ah cun pathian sinah thlacamnak ka rei ṭhan ka zawtnak a dam khawhnak ding ca pathian sinah thla ka cam thla ka cam di le cangka in ka diary ah zeidah ka ṭial ti siah cun Jesuh Christ an tuknak vuan in damnak kan hmu a in mi dan tan kan luatnak kan hmu cang timi kha voi thong khat reng lo ka diary ah ka ṭial Sihmanhsehlaw cu tiang ah cun ka dam maw ti cun pakhat man ka dam hlei lo. Bawipa sinah damnak cu ka hal ko natein pakhat man ka dam lo. Pathian bian tuknak vual in damnak kan mu cang in mi dantar kan luatnak kan mu cang timi cu ka tuah len na tein damnak ka hmu hlei rih lo cun cun ka dam tu ahcun pathian sinah thla khat chung pathian sinah thla ka cham i cho thla khat hnu ahcun pathian biathli a rak ra cho pathian biathli a rak rami cu zeidah a si ti sia cun nihin ni caan i na cung i a tlungmi zawtnak fahnak hi ka rian ṭhiang ṭuantu sinak kaltak in lamdang zulh nai tim caah na cungah chimhhrinnak in ka tluntermi zawtnak a si ti kha Pathian bia ka nunnak a rak ra. Na cungah zawtnak a tlungmi hi Pathian rianṭuantu na sinak kaltak in vawlei cung chawla va silungun kawl du ah kal nai tim caah nihin ni can ahin kan chimhrin ruangah na cungah a tlungmi a si ti kha Pathian biathlir rak ra. mah cu pathian bathlia rak rat la cang ka cun o bawipa kai lawm tuk hrin hran den ni chan ah hin na fatak dirmun ana ka bu cha kai lawm tuk chim hrin ok tlak dirmun ana dir tar cha kai lawm tuk alana cun na fatak ka silo lam atia ka rak i ruah siman sula ni hin ni chan thokin na fatak dirmun tak taka ka dir hik fiang tan kai ngal cha bawipa kai lawm tuk na min thangṭhat si ko she tiah ka thlacamnak khan in ka ti i matcu le cangka in ka sualnak vialte le bawipa ngaihchiat tar in ka nunnak vialte ka zulmi lam thluan cu zul ti lo bawipa lei ah sual ngaih chin ka kir le cangka in ka zawtnak in bawipa nih nikhat nu nikhat a ka damter kan pathian min thang si ko se amen tusan chan an zeidah ka chim duh ti siah cun Pathian fatak cu Pathian nih a chimhrin tawn hna ti hi chim ka duhmi si si. Nen ni chan ka hrin ṭhan ko nai ti, ka piangthar ko nai ti, sihmanhsehlaw na nun ning cangah khan ṭha ten ruat. Nen ni chan a bawipa duh lo ning in lam na zul tawn, bawipa duh lomi na tuah tawn. Nihin ni chan ah in kha bantuk in a tuah lio chan ah Bawipa chimhrinnak na cungah a tlun lomi kha nai lawmhpi awk a si lo na ngaih tua chiat deuh awk a si mi cheukhat cu kan rin ṭhan kan ti mi cheukhat cu pathian dawtmi fa kan si tiah kan ti ko buin pathian duh lo ningin nun a hrehmi pakhat man kan um lo a nung zong kan nung taktak pathian duh lomi kan tuah taktak kei cu pathian duh loning ka nung ko kei cu pathian duh loning ka cawlcang ko pathian huatmi ka tuah ko sihmanhsehlaw pathian cu dawtnak pathian a si caah ka tuahning bantuk ka cungah ka lehrul lo tiah kan ti tawn kan i lawm tawn i lawmh ding a si lo tuzan can ah hin Cu bantuk Pathian fa na si ko bu i amah duh lo ning in nihin ni chan na nun ko bu i a chim hrinnak na cungah tlun lo sia cun mi van chabi ka nei ruah awk a si. Zeidah na tuah awk a si? Na ihnak kha chungah lut law, na ihnak kha chungah kal law, Bawipa mihrin ṭhan ka si tiah kai ti ṭung, mi piangthar ka si tiah kai ti ṭung, na fa ka si tiah kai ti ṭung na duh lo ning kan nun tikah zei ruang dah kan cungah chimhhrinnak na langhter lo ti tuin Pathian sinah hin ngaihchian bia kan hal ding tu hi a rak si dong mihrin ṭhan Pathian fa ka si ti hnuah kan duh ning pa kan nun tikah Pathian chimhrinnak kan cungah tlun lo takin kan i lawm i lawmh dingnak sa cu Pathian sinah khin na fatak ka si lo ma ti Bawipa sinah kan ti ding tu a si na fatak ka si na fatak chimhrin na ka chimhrin na duh lonak lam ka zulhnak lam kir dingin hin ni chan ah zawtnak na ka chimhrin mi a si cucaah cun bawipa kai lawm tuk tiah ka ti rual rual in zeidah ka tuah ti siah cun bawipa sinah biakamnak ka tuah bawipa pastor hi ka ṭuan ti lo zongah ka thi tiang na rian cu ka ṭuan lai ti Bawipa sinah bia ka kam ish kan Pathian min thang da si ko seh Johnny le cang kan ka sualnak i ngaihchih in Bawipa sinah ka kal le cang ka in ka zawtnak cu pakhat nu pakhat a dam thluahmah Jolan a thawngṭha chim kho lomi kha thawngṭha chim kho dir hmunah ka din Jolan a lam kal saupi a kal kho lomi pa kha Bawipa sinah sual ngaihchin ka kir la cangka in nikhat nu nikhat ka dam i lam zong caan saupi a herh ning ka kal kho cang. Nihin ni caan in zeidah ka chim duh ni sang keimah bantukin Pathian dawtnak a thei Pathian fa sinak a co cangmi sual a tluk ruangah Pathian nih an chimhruan ruangah zawtnak a tongmi nan um kho. Fanak a tongmi nan um kho. Na damnak ding ca si bawi a si lai lo. na luatnak ding ca sibawi si la lo kha na zawtnak in na damnak ding si ṭhap bik cu i ngaichi pathian sinah kir kha si cucaah cun nihin ni can hin zawtnak thengin bawipa nih an chim hrin lo men la sung zatlaknak zong bawipa nih an chim hrin khawh men aphon ke na fanu na fapa mang zoran chimhrin khawm men a caan a tlai hlan in kir law ni ni chan bawipa nih damnak an pek lai ti hi van langhter ka duh mi si